Nilkom nilqakom għal programm ieħor 606. Fil-programm li għadda ltqajna ma' Joseph Kuxkiri, Rajnieh minn angoli differenti, angoli li forsi qatt ma kontu rajtuh qabel. Illum se niltaqgħu ma' kandidata feminili oħra. Wiċċha mhux ġdid fil-qasam tax-xandir, għandha 36 sena u toqgħod il-Qrendi. Qed nirreferi għal Claudette Abela Baldacchino.

Enerġija, determinazzjoni, taf fejn trid tasal, tħobb, tagħder u tisma'. U naħseb dawn huma l-elementi kollha li jsawru lil Claudette u li forsi n-nies jafuha kemm xejn differenti għaliex bejn li tkun fuq il-televiżjoni, bejn li tkun fil-fora tal-kunsili lokali, bejn li tkun forsi fil-fora tal-ħbieb, imma fl-istess ħin dan huma dawk l-affarijiet kollha li jagħmlu lili. Claudette Abela Baldacchino. Ġurnalista ma' one News. Ippreżentat diversi programmi kemm radju u anka television. Qed tikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. L-iżgħar fost l-erba' kandidati nisa tal-Partit Laburista. X'tippreferi Claudette il-ġurnalista jew Claudette il-politika?
Darba kien. Jew inkella tista' tgħidli tippreferi t-tnejn għaliex it-tnejn jikkombinaw ma' xulxin. Jikkombinaw ma' xulxin dik li kont se ngħidlek għaliex proprju darba ntqajt ma' ħabib tiegħi ġurnalist kien ġej mill-Ingilterra U qalli, Isma', inti qiegħda fl-isfera tal-politika lokali u jien ħarist lejh u għedt, imma jiena fil-ġurnaliżmu qiegħda. Mbagħad fl-istess ħin qed iva vera għax il-politika lokali hija dik li ssawwar il-lokalitajiet tagħna, eh, irridu jitfasslu policies, irridu jittieħdu deċiżjonijiet u fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet li jittieħdu irridu jittieħdu fl-aħjar interess tan-nies. Meta kienet żejra? Klodet kieku kelli ngħidlek ħafna affarijiet fuqha, imma Naħseb aħjar li nlimita naqra l-affarijiet. Kienet iddoqq il-piccolo clarinet, magħruf l-aktar bħala l-E flat clarinet. L-imħabba għall-mużika ġiet mingħand missierha Carmelo. Jiena dejjem ridta titgħallem il-mużika, imma għalkemm kienet ħarġet iddoqq u darba minnhom għamlet ta' tmien snin għamlet solo ta' Rigoletto. Eh, ma riditx jisu bħal speċi tkompli tmur għal kem studjat, għal kem studjat. Ma riditx jisa bħal speċi, jisa ma kienet dik taħħa. Dak iż-żmien Claudette kella biss ftit aktar minn seba' snin. Baqa ta' d sa ma kella 13 sena. Għalli marret li kienet għaddoq, kienet għaddoq il-kankan, il-surmast. Għalila li wara ħafna kunċert li għamlitom weħeda, s-sur Mast għalila ġab wieħed minn tal-RMA, għalila ħajamela din barra. U dan ħajipprova kien għabbat jagħmel kunċert u ma kienx jaf kif għandu jagħmilhom. U s-surmast qalalha, Isma', alla daw tihomlu, daw in-notini, tihomlu. Kienet biċċa solo din. U f'daqqa waħda għatlu ntihomlu. Għatlu l-ħa jagħmlhom barra, jagħmilhom u jagħmilhom hawn ġew fil-kunċert. Alla Alla le, alla inti tiġi għaw biex id-doq. Għatlu ma laħan għalli kam għandoq jien. Għabdetu pakjat l-istrument għalqet il-kwartin fil-kaxxa tiegħu u taqgħet il-barra. Daqshekk, dik kienet kollha. 13-il sena, Klodetta Bela Baldak kienu tieqaf mill-mużika u tmissa l-ewwel darba mal-politika. Il-politika?
Dejjem kien f'moħħha minn meta kienet żgħira, għax in-nannu missieri jiġifieri dejjem kien moħħu hekk fuq il-politika u naħseb li ħarġet tixbaħ lilu. Claudetta Bella Baldacchino twildet u għexet fir-raħal tal-Qrendi. Raħal żgħir li marbut ħafna ma' qalba. Il-kbira fost tlet aħwa. Kienet l-unika wild tal-koppja Baldacchino għal seba' snin sħaħ. Claudette naf li hija naqa' koraġġuża, tidħol għal ċertu affarijiet B'ruħha u b'ġisimha. Il-logħob favorit tagħha meta kienet għadha tifla kien iż-żibeġ, il-passju u l-lakstu. Din hija ommha Carmen. Tiddeskrivi hekk lil bintha. Claudette hija tip ta' persuna li li tgħid tagħmlu. Hekk tgħidlek irrid ngħaddi minn hemm, minn hemm tista' tgħidilha tgħaddix minn hemm għax li jgħidilha moħħha ftit tagħmlu. Iż-żminijiet tal-iskola. L-iskola dejjem kienet brava, qatt ma ħabtitni għall-iskola, qatt ma kienet tfalli bilfors trid tmur anke ġieli kienet tkun ma tiflaħx trid tmur l-iskola. Kellha ħafna ħbieb. Kulħadd kien iħobba għax hi qalba tajba. Oħta żejra Karen Marija. Il-laħti niddiskrivija bħala persuna ambizzjuża, Taf taf xi trid f'ħajjitha u dak li trid tara kif tagħmel biex tilħaq l-iskop tagħha. U huwa Amon.
Konna naqblu ħafna, kien ikonna batti bekki, bej laħwa dejjem ikollok, imma konna naqblu, konnu l-pariri minn għanda, u għadni nieħu l-pariri minn għanda, u għada tejn sarġunata tal-lum. Ila mizzewġa lil Kevin 8 snin. Nervuża mhijiex.
Ehm, Imma mhux ma tantx ma tantx toħodhom bil-lajma l-affarijiet jekk għandha xi ħaġa. Ejja ħanamluha issa. Sħaba kif jiddeskrivu lil Claudette? Ili nafa meta kont kelli programm Super One ħafna snin ilu. U kienet taqra l-ħabarijiet, mbagħad minn hemm kont se nafu xulxin.

Kevin, ħu dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabbti u tal- Hija mara tal-ġenn, ħabiba kbira tiegħi, tgħin il kulħadd. Issa huwa żmien eh, li aħna ħlib ġenjuni tagħha nejnu li la wkoll, nissapportjaw f'dak kollu li għandha bżonn. Inni nafa 17 sena, l-ħbirija tagħna bdiet mix-xogħol għax jiena naħdem id-dwana u l-tqajna hemmhekk u konna naħdmu ħafna flimkien. Claudette nafa jiena peress li għandi programm fuq Super One, ovvjament saret tabbija u somma bdiet għandi għax kien ħajżew ċaħat fil-familja tagħha għandi kun huwa u ovvjament bdiet tagħmel fil-ħwejjet u ovvjament bqajna ħbieb hekk kull meta jkollha okkażjoni dejjem tiġi għandi. Imma mbagħad għandna oħra li bqajna ħbieb ħafna. U anke konna bżonn xi ħaġa, anke noħorġu flimkien, konna attivitajiet flimkien. Imma bnqidma li meta tfittxa dejjem sibta. Iltqajt magħha eh, is-Super One għaliex eh, fil-bidu konna bis kollegi, sirt nafa mal-ewwel sir naħbib mal-ewwel klikjajna hekk. Sira nafa għal dal-aħħar snin, ehm, ambizjuża, down to earth, eh, nice person, friendly, ehm, għal pinnis. Hija persuna li eh, biex ngħidlek Hija żbukkata ħafna. Żbukkata fis-sens, ġifieri malaj jitlana, ma bat malaj jaddina. Però li wkoll taf finalment xi trid x'qed fittex. Naħseb jiena bdet ilna nafu ġifin mill-università. Mbagħad wara l-università fil-partit, wara

L-Claudette illi illi nafa ħafna żmien twililu. Eh, dakka jiena għandi d-dajsa nkun fil-bajja ta' Santa Marija u dawn kienu jiġu jikkampjaw jikkampjaw kemmuna. Oh, uh, emmek sirt nafa l-klonet. Kemm il-darba kellhom xi naqra ħsarat fid-dajsa, rrid nirranġalhom, qed tifhimni u veru sirna ħbieb.